Dagi d Transworld Radio ata d nuba-nwen lexbar lxir isawalen alem n tmurt-nwen mselxir fell-awen sidna Isa d lmasiya innar agni d lqaɛ ad ɛdin lamana imeslayiyu ur ttɛeddayen ara

Ussan-agi, tamussni n unadem ɣef iman-is trennu kul ass. Tamussni-nnes n teknuluji neɣ lanfurmatik tettmehhuṛ kul wayyur. Akter bu akter deg Lezzayer tura tezmreḍ ad twteḍ tilifun alamma iɣfawen n ddunit. Tamussni n unadem d lɛeǧǧeb.

Ɛeǧben-iyi
usteqsi-inem a Saɛdiya. Nekkni nettwali leḥwayeǧ ibanen, lakin llan-d leḥwayeǧ nniḍen, tin ur nban ara. Yettwakteb deg Wawal n Ṛebbi, Leḥwayeǧ-nni ibanen ttɛedayent, lameɛna tin ur nban ara llant n dayem. Gar leḥwayeǧ-nni ur nban ara llant tudert n dayem, leɛfu n ddnubat neɣ d tmuttni n Sidi Rebbi. At ddunit s leɛqel-nsen ur ssnen ara Sidi Rebbi. Tamussni-nneɣ tettuḥu-d i leḥwayeǧ n ddunit-agi. Iban-d leɛqel n bunadem am ulac zdat leɛqel n Sidi Ṛebbi. Ihi, bunadem s iman-is ur izmir ara ad issin Ṛebbin-ines. Sidi Ṛebbi iɛellay bezzaf, ixmimen-is ɛellayen ɣef wid-nneɣ, am akken ittwaketteb deg taktabt n nnebbi Icayɛya, Ala xaṭer ixmimen-iw mačči d ixmimen-nwen. Iberdan-nwen mačči d iberdan-nyu, akken inna Sidi Rebbi, Anect ɛlayat igenwan n sennig lqaɛ, anect ɛlayat iberdan-nyu sennig iberdan-nwen, ixmimen-nyu seg ixmimen-nwen. S tidet, leɛqel n bunadem am ulac zdat leɛqel n Sidi Ṛebbi. Smeḥsis kan mellix a Saɛdiya, ur ilaq ara ad tuseḍ deg yiwet lḥaǧa inefɛen bezzaf. Mbeɛd lḥagu n Sidna Ɛisa d Lmasiḥ mi yuɣal ɣer igenni i ttuceggɛeɣ ɣur-neɣ Ṛṛuḥ Lqudus ines. Tura illa deg ddunit-agi Ṛṛuḥ Lqudus Izdeɣ deg wulawen n wid iḥemmlen Lmasiḥ. Mxelafen, illa bunadem leḥḥun s tnefsit, meḥsub s lḥal n ddunit-agi. Winna ur yezmir ara ad isens i Rebbi. Illa imiren bunadem leḥḥun s lḥal n Ruḥ Lqudus. Winna yezmer ad issen s i Rebbi. Afanect-agi yenna-d Resul Bulus, lameɛna bunadem ileḥḥun s tnefsit ur iqebbel ara leḥwayeǧ n Ruḥ n Ṛebbi, alaxaṭer dehhrent-as d tiselbi, ur izmir ara ad ten-issen, alaxaṭer s Ṛṛuḥ i ten-behhten.
Ihi ma fehmeɣ mliḥ, yella wamek bunadem izmer ad yaweḍ ɣer tamusni n Ṛebbi, izmer ad issen beṣṣeḥ.
Ɛnaam, Ɛeṣɛdiya, yella wamek. Tawwurt n tmusni n Ṛebbi d Lmasiḥ. Win ur isin ara d Lmasiḥ, ur isin ara Sidi Ṛebbi d Baba-s. Akken i d-inna Lmasiḥ, ula d yiwen ur ittas ɣer Baba, ala yis-i. D sin Yeḥya i d-innan, ula d yiwen ur iẓri Rebbi, abadan, Mmi-s lwaḥid, win illan deg Rebbi n Baba-s, d netta-s. ay aɣ-t-yessfehmen. Yettwakteb imiren inna-d d Rebbi, ad tecceɛceɛ tafat seg ṭlam, d netta i iceɛceɛen deg ulawen-nneɣ i ulemɛa n tmusni n lɛaḍima n Rebbi deg wudem d Lmasiḥ. Ferḥeɣ s lefraḥ tameqqrant, ala xaṭer nezmer ad nessen Sidi Rebbi. Win itebɛen Almasir Win itteklen yes izmer ad issen baba-s.
Lḥemdullah, nefhem ihi tella tamussni n Sidi Rebbi Leɛlamin, lakin ad naweḍ i tamussni-nni ḥaca s Lmasiḥ. D netta iman-is i d-innan awal-agi iɛeǧǧben, Win iyi-izran, izra Baba. D Lmasiḥ i d-iwwin tudert n ṣṣeḥ Yettwakteb deg wawal n Ṛebbi, Win isɛan mmi-s yesɛa tudert. Lameɛna win ur nesɛi ara mmi-s, ur yesɛi ara tudert. Tudert-nni mačči d ddin nniḍen, mačči lḥasanat ara txeddmeḍ. Tudert-nni tella s yusawen. Tella tudert n dayem, tudert n Ṛebbi, ad s-neqqar. Tudert-agi sɣur Ṛebbi i d-yettasen, alamma zdaxel bu d win yumen d lmasiḥ. Lḥemdullah, ussan-agi llan akter n wakter wid yumnen d lmasiḥ ula deg tmurt-nneɣ Leqbayel.
Win itebɛen almasir deg tmurt-nneɣ Leqbayel amek ara d-tili d tikli-nnes. Yemkin ad ttwabeddlent aṭas lḥwayeǧ deg tikli-nnes n kul ass. S tidet a Saliya, ad ttwabeddlent aṭas lehwayeǧ deg tikli-nnes. Amzur d kulci yuɣalen ajdid. Win yesɛan tudert-agi, tudert i d-yettasen seg Ṛṛuḥ Lqudus, argaz neɣ tameṭṭut, yettwabdal lḥal-nnes, tettwabeddel tikli-nnes. Tura, Win isɛan tudert sɣur Rebbi ur izmir ara ad d-ileḥḥu am zik mi ur issin ara Lmasiḥ. Akken i d-yenna lektub, semḥes-is kan yimeslayen-agi n rrsul Bulus. Daymi ma yella walbaɛḍ deg Lmasiḥ d axleq ajdid, leḥwayeǧ tiqdimin ɛeddant, hantaya leḥwayeǧ akk uɣalent d tijdidin.

Wa yagi yettusma lmithal. Ma telliḍ mliḥ awal-nni i d-qqar Saɛdiya Seglina, ma yella walbiḍ deg lmasiḥ, d axleq d ajdid, mi yezdeɣ Ruḥ Lqudus daxel bul win yumnen, yettsubeddel kulci. Ɛni yella wamek ad d-yas Ruḥ Lqudus ad izdeɣ zdaxel bul n uneɛdam? Anam, lektub, sefhem-aɣ-d tanect-a. Sidi Ṛebbi iceggeɛ ṛṛuḥ-ines ɣer ul n win yumnen d Lmasiḥ. Ittwakteb deg wawal n Ṛebbi, ɛni ur tessinem ara d kunwi d lmeqdes n Ṛebbi, ṛṛuḥ n Ṛebbi izdeɣ deg-wen? Win isnen Sidi Ṛebbi bessaḥ, Yessebɛad iman-is af ddnub, ittaxer af tikli-ines n zik, kulci ɣur-s ad d-ittubeddel, win issen Rebbi ur issekareb ara, ur isakur ara, lameɛna ittḥemmel ala lxir, win issnen Sidi Rebbi ur iǧǧellef ara isem n Sidi Rebbi lɛalamin neɣ d awal-is, ur ixeddeɛ ara lǧiran-is, lameɛna ad ten-isskaber.

Sidna Bulus yenna-d. Ur d-ukret ara kunwi d win ur nettamen ara seddaw yiwen uzaglu, alaxaṭer anta lmaciɣa yellan gar lḥeqq d baṭel, niɣ anta ccarika yellan gar tafat d ṭṭlam, anwa amǧazi yellan gar Almasir d Belyal, niɣ anwa amur isɛa Lmumen netta d win ur nettamen ara.
Sidna Bulus ikemmel, Daymi ffɣet s igarrasen, ɛezlet iman-nwen agenna s Ssid, ur ttnalet ara ayen yumsen, dɣa ad kkun qebleɣ

D aseɛdi bunadem ur netbeɛ ara aḍebber n yimcumen, ur nettbedday ara deg ubrid imednuben, ur nettɣim ara d tarbaɛt deg yemkelxen, lameɛna ittaf lefraḥ-is deg lqanun n Sidi Ṛebbi, ittḥebir amiḍ amas ɣef lqanun-is, Ittili am tejra izan tzat waman ittazalen, i d-ittaken lfakya-s di lweqt-is. Ifrawen-is ur d-tisliwin ara kra ara ixeddem deg-s rrbeḥ. Imcumen mačči akka, nutni am takka ittawi waḍu Daymi ur ttbeddayen ara imcumen ass lemḥisab, wala imednuben di tajmaɛt iḥeqqiyen. Ala xaṭi Sidi Ṛebbi issen abrid iḥeqqiyen, lameɛna abrid n yemcumen isufux ɣer nnger. Ǧerrawen deg lehna, ha-t-a yiwen wawal i kunwi i yellan atmaten-nneɣ deg Lmasiḥ.